Deiseb. Yr... Mae bardd nesaf yn fardd, wel, lleol, eitha lleol. Mae Nikki Beach yn dod o Langernyw a yn sicr dwi'n meddwl, dwi'n iawn i ddweud mae hyd i'r hyd i'r peth gosas gynnu at local girl done good yma heno lle. Um, ac mae'n gallu hawlio cysylltiad a'r dref hon oherwydd nath i ddathlu y Jubilee yn 1977 mewn parti yn Post Office Lane. Ond nawn ni ddim dal hynny yn ei herbyn hi. Mae'n un o drefnwyr gwyl arall, mae'n un o gynhyrchwyr pigion y Babell Lane, a mae hefyd yn brysur yn sgwennu llyfr coginio. Sgwn i be mae wedi cwcio ar ein cyfer ni heno! Rhowch croeso mawr i Nicky Beach!
Wel, y tro diwetha o'n i o flaen meicroffon, um, Oedd rhaid i fi siomi rhyw bedwar cant a hanner o bobl. Yn y castell, ti'n iawn, ti'n iawn. Yym, mi oedd Geraint Jarman yn canu yn Gwyl Arall i orffan yr ŵyl, ac oedd y trwydded yn gorffan yn mynd ar ddeg. A nes i'n meddwl fysa 'na bobl isio mwy. Mae pobl yn gweddu mwy, mwy, mwy. Wedyn oedd rhaid i rywun ddeud Na, sori, does 'na ddim mwy yn fi oedd y person anffodus hwnnw. A'r um, gynnau go arall o fod o flaen microffon yn yr un un noson yma llynedd yn uh, lle oeddwn i, Llan, Llanilltud Fawr, yn noson Iolo. efo PA ddim cweit cystal ag un Mister Garrett Withbring, da ni wedi cael heno. O'n i wedi dewis wneud cyfieithiad o un o gerddi Saesneg Iolo Morgannwg, Ode to Lordum. Oedd o'n eitha hir. A Dim ond i fi nath hyn ddigwydd. Dwi'm yn siŵr os odd Iolo yn ddim yn hapus iawn yn y neilltuad yma ne' rwbath, dwi'm yn siŵr. Ond mi dorrodd y meic rhyw saith gwaith yn ystod y darlleniad. Ella bo' 'na rei onoch chi yn fy nghofio anyway. O'dd o'n o'dd o'n dasg eitha hawdd ymchwilio i Iolo Morgannwg achos ma' 'na wefan gwych iawn, iolomorgannwg dot net ne' rwbath. Yym ges i ffeindio ysbrydoliaeth o hwnna, wel ges i ffeindio'r gerdd ddeud y gwir. Yym leni dim wedi bod cweit mor hawdd i fi ymchwilio yn ddiog ar y we fel fydda i licio gwneud 'lly. Yym so o'n i'n o'n i'n chwilio am gwahanol enwogion llorion y fro a cymryd ysbrydoliaeth o'r poster a ballu a o'n i'n meddwl bod twmlo'r man sy'n swnio yn fatha cymeriad eitha difyr. Um, Dwi'n ffeindio llawer allan amdano fo, dweud y gwir, ar y we. Do, Yn amlwg mae 'na ddiffyg yna felly. Yym heno, dan ni 'di clywed yn barod gin yym Eirig bod o'n vigilante, yym a gin Osian bod o'n yy gynna fo gydymdeimlad efo'r werin ac bod o'n wastad yn deud y gwir a ballu. Yym ond Deud y gwir, yr yr ymchwil gorau ges i, a dwi isio diolch i'r hanesydd Gareth Wyn Jones o Gerrig y Drudion a Gary Wyn o tîm criw'r Ship, tîm Talwm, tad Griff Lynch, Betsi Wyn a Lewis o'r Eira. Ie dwi'n gwybod na yr un un ydi Gareth Wyn Jones a Gary Wyn de. Ond swn i'n licio diolch iddo fo am am roid yr yr newyddion 'ma i fi deud y gwir. ynglŷn â Twm y Mant. Yn ei hunangofiant, mae'n debyg, mae o'n defnyddio'r gair 'trydar' i ddisgrifio'r weithred o yrru neges sydyn heb wastraffu eiriau. Ia. Wedyn, um, o'n i'n meddwl, o, tybed sut fath o trydarwr fysa Twm y Mant, be fysa ei enw fo, Twmnant ella? Twmnant, dw i'n meddwl, da, rhywbeth fel 'na, ia. Yym, dyn- oedd o'n, oedd o'n, oedd o'n dda doedd, oedd o'n oedd sgwennu ar amser leithia ballu, oedd o'n, oedd o'n sgwennu pethe ers bod o'n ddim o beth. Ac o'n i'n meddwl, o, mae'n siŵr bod o'n trydarwr poblogaidd, efo lot o ddilynwyr. Oedd oedd o'n eitha chanol hefyd, yn doedd? O, oedd o'n defnyddio dychan tipyn yn ei ansileitio. So, rhywun ella fath o Bill May i fysu o da. Wedyn o'n i'n meddwl am, am y busnes oh, cadw cefn y slodion a, to, a meddwl am heddiw a na, cadw ymran y fysa fo, dwi'n meddwl. Cadw ymran, da. Ac nes i benderfynu peidio wneud cerdd am Twm o'r Nant yn diwedd, achos do'n i ddim hanner digon o ymchwil. A chwilio, wel, deud y gwir, oedd cael pnawn yn traeth Llanddwyn efo dŵr, rhywbeth reit fatha anarferol, achos dwi'm yn cael amser i wneud pethau fel yna. Um, a dyna oeddwn i ar draeth Llanddwyn. O'n i'n darllen barn ac yn fatha darllen yr erthygl gin pwy bynnag, sori fi'm yn cofio pwy, ynglyn â enwogion y fro a meddwl, oh, ga i ffyc o hyd, ga i rhywbeth o fan hyn, neith ysbrydoli fi i sgwennu cerdd i'r noson ma heno. A dwi wedi deud wythnosau nôl bod fi'n mynd i gymryd rhan yn ei. Oedd y gŵr i yn gwneud sudoku. Fel, o, ti ar traeth Llanddwyn de, mae'n beth rhamantus iawn i wneud, tydi? Wedyn, um, a nes i ddod ar draws y peth yma, oedd sôn, oedd Kate Roberts ar ôl colli gŵr, oedd hi wedi deud bod hi wedi mynd i mewn i'w chracen braidd fel malwen. Fel malwen. Ma' hwnna yn swnio fatha teitl cerdd, dydi? Yndi. Yndi. Yndi. A wedyn mi ddoth hwn rhyw rhwng rhwng Llanddwyn a Bar maes Eisteddfod pnawn 'ma. Via yr adlen ag i ambell i le arall 'lly. Yym a meddwl am Kate o'n i fel malwen ac am Dwynwen yn cadw'i hun yn ben ei hun yn yr ynys 'lly. Ar draeth yn llywcio darllen Dwynwen a malwen syth fy mhen. Dwynwen ar Ynys yn daer, a'i ffowdwr anghofio yn ddigon bron i lenwi gwacter, sori, i lenwi'r gwacter rhwng ysfa dau gariad. Malwen mewn cragen yn creu mewn stryd o ysbrydebau. Yno, Ond ddim yn rhan ohoni. Yn petruso cyn mentro i'r maes. Mae angen ar falwen fwy na lloches i lechu ynddo. Mae angen arni'r gwlith a'r maeth sy'n dod o gwmni difyr ffraeth. Fe gludwn falwen at Dwynwen daer. A'r feiau o'i chragen yn gwmni i'r chwaer? Efallai. A gwn i fod llawer sy'n waeth na chydig o dywod i falwen ar draeth.